Sori, dwi wedi gadael fy ffôn yn nhŷ mam gi. Dim ffôn? Bysa ni ar goll. Sut oedd pobl yn byw heb ffôn symudol? Gofyn i Mam. Mae hi'n cwyno am ffonau symudol drwy'r amser. Mae hi 'di deud, 'Dim ffôn wrth y bwrdd bwyd! Does dim problem yn ein tŷ ni. Mae pawb yn defnyddio'u ffonau symudol trwy'r dydd. Mae Sally yn tecstio Mam o'i ystafell wely a gofyn am baned o goffi. 'Sa Mam yn cael ffit. Beth wyt ti'n wneud heddiw? Dim byd. Does dim byd i'w wneud. Beth am chwaraeon? Rwyt ti'n hoffi chwaraeon yn yr ysgol. Wel, does dim dewis. Ond rwyt ti'n dda, ac mae cadw'n heini'n bwysig. Dwi'n nofio bob bore ac wedyn clwb gymnasteg bob nos Fawrth. Mae ffrindiau newydd gyda fi a dwi'n dysgu sgiliau newydd bob wythnos. Dwi ddim yn gallu nofio ac yn fy marn i mae gymnasteg i ferched. Rwyt ti'n hen ffasiwn. Wyt ti wedi gwylio'r Gemau Olympaidd erioed? Mae Ashish Kumar a Clinton Pennell yn anhygoel. Ie! Bechgyn yn gwneud gymnasteg. Hefyd mae rygbi, pêl-droed, pêl-fasged, golff, beth ydi'r broblem?
Fi siwr o fod. Dwi'n ddiog. O.
Wel dydi bod yn ddiog ddim yn syniad da. Hei, beth am dod i'r clwb ieuenctid heno? Barbeciw a phêl foli ar y traeth. Traeth!
Dwi ddim eisiau siarad efo traeth. Haia Lisa!
Be sy'n bod? Rwyt ti wrth dy fodd ar y traeth? Nofio, syrffio neu'n ymlacio? Dwi 'di bod ar y traeth ers hanner awr 'di saith y bore 'ma a dwi 'di blino'n lân. Hanner awr wedi saith? Pam? Roedd y cyngor wedi gofyn am bobl i helpu glanhau'r traethau, felly dwi wedi bod yn llenwi bagiau du. Casglu sbwriel. Ych a fi! Wel, rydyn ni'n hapus i fynd i'r traeth, ac rydyn ni eisiau traeth glân, felly dylen ni helpu hefyd. Pwynt da, Lisa. Sori, hoffwn i helpu y tro nesa. Ti.
Ond rwyt ti'n ddiog. Wel, os ydy pawb yn mynd i ddweud ych a fi fel ti, bydd ein traethau yn ofnadwy. Dw i'n cytuno gyda Leisa. Ddylen ni gyd helpu. Felly beth amdanat ti, Ria? Mae menig rwber gyda ni. Fedra ffain ni. Bydd bechgyn golygus yn dod. Ria, os ydw i'n gallu helpu, rwyt ti'n gallu helpu.

Sori, dwi 'di gadal fy ffôn yn nhŷ mam gi. Dim ffôn? Bysa ni ar goll. Sut oedd pobl yn byw heb ffôn symudol? Gofyn i Mam. Mae hi'n cwyno am ffonau symudol drwy'r amser. Mae hi 'di deud, 'Dim ffôn wrth y bwrdd bwyd! Does dim problem yn ein tŷ ni. Mae pawb yn defnyddio eu ffonau symudol trwy'r dydd. Mae Sally yn tecstio Mam o'i ystafell wely a gofyn am baned o goffi. Sa Mam yn cael ffit. Beth wyt ti'n wneud heddiw? Dim byd. Does dim byd i'w wneud. Beth am chwaraeon? Rwyt ti'n hoffi chwaraeon yn yr ysgol. Wel, does dim dewis. Ond rwyt ti'n dda, ac mae cadw'n heini'n bwysig. Dwi'n nofio bob bore ac wedyn clwb gymnasteg bob nos Fawrth. Mae ffrindiau newydd gyda fi a dwi'n dysgu sgiliau newydd bob wythnos. Dwi ddim yn gallu nofio ac yn fy marn i mae gymnasteg i ferched. Rwyt ti'n hen ffasiwn. Wyt ti wedi gwylio'r Gemau Olympaidd erioed? Mae Ashish Kumar a Clinton Pennell yn anhygoel! Ie! Bechgyn yn gwneud gymnasteg. Hefyd mae rygbi, pêl-droed, pêl-fasged, golff. Beth ydy'r broblem?
Fi siwr o fod. Dwi'n ddiog. O.
Wel dydy bod yn ddiog ddim yn syniad da. Hei, beth am dod i'r clwb ieuenctid heno? Barbeciw a pêl foli ar y traeth! Traeth!
Dwi ddim eisiau siarad efo traeth. Hei Elisa!
Be sy'n bod? Rwyt ti wrth dy fodd ar y traeth! Nofio, syrffio, neu'n ymlacio? Dwi wedi bod ar y traeth ers hanner awr 'di saith y bore 'ma, a dwi 'di blino'n lân. Hanner awr wedi saith? Pam? Roedd y cyngor wedi gofyn am bobl i helpu glanhau'r traethau, felly dwi wedi bod yn llenwi bagiau du. Casglu sbwriel. Ych a fi! Wel rydyn ni'n hapus i fynd i'r traeth ac rydyn ni eisiau traeth glân, felly dylen ni helpu hefyd. Pwynt da Lisa. Sori, hoffwn ni helpu y tro nesa. Ti!
Ond rwyt ti'n ddiog! Wel, os ydy pawb yn mynd i ddweud ych a fi fel ti, bydd ein traethau yn ofnadwy! Dw i'n cytuno gyda Lisa. Ddylen ni gyd helpu. Felly beth amdanat ti, Ria? Mae menig rwber gyda ni. Fedri phoeni. Bydd bechgyn golygus yn dod.
Ria, os ydw i'n gallu helpu, rwyt ti'n gallu helpu.